ӕнкъарӕнтӕ, цӕстӕнгас, хъуыдытӕ, фембӕлдтӕ. Се ппӕтӕн дӕр ӕргом сты ӕви сусӕг, уымӕн иухуызон дзуапп раттӕн нӕй. Нӕ миддунейы иу хай ӕргом вӕййы, иннӕ та нӕ зӕрдӕты сых кӕнӕм ӕмӕ йӕ басусӕг кӕнӕм. Цыбыр ӕви дӕргъвӕтин рӕстӕгмӕ, уый, ӕвӕццӕгӕн, уавӕртӕй аразгӕ у. Нӕ абоны уазӕджы республикӕйы се ппӕт дӕр зонынц, чи хӕстӕг, чи та дардмӕ, чи хорз, кӕйдӕртӕ уыцы амонд нӕ фӕцис. Фӕлӕ мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй йӕ цардвӕндаг се ппӕтӕн дӕр уыдзӕн цымыдисаг. Цымӕ нын йӕхи раргом кӕндзӕн, йӕ зӕрдӕйы арфы цы сусӕг кӕны, уый нын схъӕр кӕндзӕн? уый тагъд базондзыстӕм. Ӕнхъӕлмӕ кӕсын Уататы Зелиммӕ. Мӕ уазӕг фӕзынди. Мӕнӕ ма Зелим рбацыд. Хъарм бынӕтты. Алы боны гӕс нӕм цу. Райсомтӕ куыд стут? Ӕй, нӕ хъӕбысгӕнгӕ нӕ. Уӕдӕ, уӕдӕ, ӕрбад дӕ хорзӕхӕй. Бахуыццӕ, бахуыццӕ. Куыд бахӕццӕ дӕ, Зелим? Тынг дзӕбӕх. Боныхъӕдтӕ нӕ бахъыгдардта? Боныхъӕдтӕ мӕн аргъауы куыд и, акстам мӕм кӕуыл цӕуы йӕ ӕрфыты цӕуы иолӕнгӕйттӕ, мадам, олӕнгӕйттӕ, дам, уый мӕй ма тӕрс, ахӕм дӕ куы тӕрсай, уӕд. Ӕнӕ уый та цавӕр боныхъӕд уарзыс, афтӕ къӕвда мӕ асӕст бон куы вӕййы? Цавӕр фӕнды бон дӕр дӕтты, уӕд ын фӕразын хъӕуы. Циндзинад хӕссӕд, ныр? Хорз хабӕрттӕ сӕ уӕд. Еттӕ мӕ кӕвдат, еттӕ уыдон Хуыцауӕй дӕтгӕ сты мӕ ныхмӕ махӕн дӕ бон дзурын нӕу. Иркадр дӕ бон циндзинады кой скодта, ма мӕ фарн йемӕ хӕссӕд, зӕгъгӕ, уӕд хӕстӕгдӕр рӕстӕг ӕппӕты стырдӕр циндзинӕдтыл цавӕр ӕрцыд? Дӕ бон цы рхъуыды кӕнын у? Мӕнӕ Хетӕгӕн цы дзуары баххуыс кодта, уомӕ фӕкувынц ирон адӕм. Ну, раст зӕгъын хъӕуы, махырдыгӕй йӕ нӕ кодтой. ӕмӕ дзы нӕ вӕййын, фӕлӕ хӕдзар вӕййы, куыд ӕмбӕлы, афтӕ вӕййы. Мӕ уыцы бӕрӕгбон сӕрмагондӕй, стӕй уӕд мӕнӕ ӕрӕджы ма уыдыстӕм мӕнӕ Калоты Виталикимӕ, Калотимӕ рвадӕлтӕ Кайттаты, Тлаттаты. Ӕмӕ уыдыстӕм хохы. Ӕмӕ уым дӕр фыццаг хатт уыдтӕн ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон кувӕндоны. О, цы кувӕндоны. Аларди бонтӕ. Йе ргом нӕм ма куы раздахат, йӕ чъылдым мӕн куыд кувӕм. Амӕн тынг ӕхсызгон уыдис уыцы бынӕттӕ, тынг рӕсугъд бынӕттӕ нӕхи ирон адӕм цӕмӕн ралыгъдысты фӕстӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ уыцы бынӕттӕм куы нӕ раздӕхӕм, куы нӕ ӕрфидар кӕнӕм, уӕд уыдон дӕр фесӕфдзысты. Ма кувӕндонмӕ куы ныццӕуыс, уӕд цы фӕкурыс? Ирыстонӕн, нӕ бинонтӕн, нӕ кӕстӕртӕн сабырдзинад. Уымӕй хуыздӕр ницы иртӕккӕ, иннӕтӕ лӕгӕн йӕхицӕй аразгӕ сты ӕмӕ сӕ хъуамӕ араза. Сабырдзинады кой скодтай ӕмӕ ды иннӕтӕй хуыздӕр зоныс. Цы аргъ ын бафыстой нӕ фыдӕлтӕ ӕмӕ рагон историйы дӕр, астӕуккаг ӕнусты дӕр, нырыккон историйы дӕр, уый дын Мин фарасӕдӕ нӕуӕдз дыккӕгӕм нӕуӕдзӕртыккӕгӕм азты иронмӕ хъалон быцӕу. Уый дын дыууӕ мин ӕстӕм азы Хуссар Ирыстоны цаутӕ. Ды кӕддӕриддӕр уыдтӕ разагдӕрты хсӕн. Хӕстон цауты архайд нӕлгоймагӕн уый ӕрдзӕй рахӕсгӕ миниуӕг у ӕви хъомыладон куыст?

Нӕ алыфарс бирӕ кӕстӕртӕ, бирӕ лӕппутӕ, кӕцытӕм дзурын дӕр нӕ хъуыдис, кӕцытӕ уыциу уад ракодтой ӕмӕ дӕр азӕллӕуыдысты. Ӕмӕ махӕн Ермахмӕ цы хъуыддӕгтӕ хаудта, уым бахъахъхъӕнын. Райсомӕй кӕстӕр куы ракӕна йӕ хӕдзарӕй, уӕд ӕй хъуамӕ изӕрӕй дӕр бакӕнай. Ӕмӕ ууыл архайдтам. Се ппӕтӕй тынгдӕр ууыл архайдтам. Ӕмӕ цыдис Ернауӕз дыккӕгӕм аз загътай, ӕмӕ нӕ хъавыдтӕн уыцы хабӕрттыл дзурын, фӕлӕ Ернауӕз дыккӕгӕм азы мах куы сбӕрӕг кодтаиккам, раст ӕмӕ аххосджын чи у, уый, уӕд абон махӕн бирӕ ӕнцондӕр дзурӕн уыдаид. Цӕмӕн? Нӕ сбӕрӕг кодтам, ауагътам ӕй ӕмӕ чидӕртӕ ныхасӕй уӕлахиз кӕны хъаруйӕ нӕ, фӕлӕ ныхасӕй. Ӕмӕ йӕ бон мын ма афтӕ кӕсы, ой, уымӕ куы раздӕхиккам, ме куы сбӕрӕг кӕниккам. Мӕ кӕд ирон адӕм сты аххосын, хатыр ракурдзыстӕм. Кӕд Нӕ схӕгтӕ сты аххосджынот хатыр ракурӕт. Мӕнӕ цы адавтой, уыдон ӕрбахӕссӕт. Ма уӕд уый фӕстӕ сбадиккам, ма уый фӕстӕ дзуриккам. Сабырдзинадыл дарддӕр куыд кусӕм, мӕнӕ кӕстӕрты куыд бӕттӕм кӕрӕдзиу. Ӕмӕ йӕ афтӕ зӕгъыс, рӕстдзинад куы сбӕрӕг кӕниккам, ӕмӕ сӕ загъдкъахӕн митыл нӕ банымайдзысты уӕд? Чи сӕмбӕхсы уыцы хъуыддӕгтӕ уыдон? Ӕмӕ йӕ уый афтӕ куы нымайа, уӕд ын ӕй хъуамӕ мах дзургӕ кӕнӕм. Мах афтӕ зӕгъӕм, уыдон дзурынц ӕмӕ дзурӕт. Ӕмӕ афтӕмӕй цыдӕртӕ сӕ къухы фты. Ӕмӕ уый, уыцы хабар чи у, уый мӕн ма афтӕ кӕсы, чи зоны мӕ раст нӕ дӕн, фӕлӕ уый хуыл къахӕн нӕу. Уый ӕнӕмӕнгӕй у ӕмӕ дзуры ууыл, ӕмӕ сагӕйдӕр фӕнды мах не схӕгтимӕ цӕрын. Ӕрвыддӕр гыццыл раздӕр скодтам сабырдзинады ӕмӕ хъомылады кой. Ӕрдӕбон дӕхӕдӕг куыд загътай, афтӕмӕй дӕ фарсмӕ уыдысты ӕвзаргӕ фӕсивӕд, иуӕй иннӕ хуыздӕр. Рӕстӕг ацыди, мыдам куыд кӕсы, фӕлтӕртӕ дӕр аивтой, ӕви раздӕрау ирыстойнаг фӕсивӕд сты хъӕбатыр, кӕрӕдзийӕн бахъуад сахат кӕрӕдзийы фарсмӕ чи рбалӕудзӕн, кӕрӕдзиуыл ӕнувыд, ныфсхаст, хӕцӕнгарзимӕ архайын чи зоны. Цавӕр фӕсивӕд нӕм и ныртӕккӕ? Цӕмӕндӕр гӕсгӕ кӕстӕртӕ абон ӕууӕн аззадысты ӕмӕ хистӕртӕ чи сты, уыдон кӕнынц мӕнӕ ахӕмтӕ не сты, мах куыд уыдыстӕм, ахӕмтӕ не сты, чидӕртӕ сӕ хаст кӕны раст нӕу. Кӕстӕрӕн ратт бынат, раст фӕндагыл ӕй араз, мыййаг дӕ бон дӕр бафӕрсын у, ӕмӕ цы уыд дӕ бон дӕр у, рахъастгӕнӕн дӕр у. Ӕндӕр хуызы мӕнӕ стыр ныхӕстӕ кӕн, ми раст нӕу. Ӕууӕнысты. Мах цыфӕнды куы дзурӕм, мӕнӕ куыдфӕнды нӕхи куыд куы раст кӕнӕм сӕ разӕй, уӕддӕр цы уынай, уый куы дзурай. Мӕ цы уынын, уый дзурын. Монӕй зӕгъын, ауӕны сӕ фӕуагътам. Ӕмӕ уавӕр айвӕн куыд ис? Домӕ гӕсгӕ. Айв, айвын афтӕ рацӕуын хъӕуы, семӕ дзурын хъӕуы, фылдӕр семӕ дзурын хъӕуы. Тӕккӕ бинонты хсӕн дӕр бирӕ фӕцауддӕр сты. Сӕрӕн, сӕрӕн афтӕ раздӕр куыд цардысты, афтӕ не сты, фыдцъыл фӕмӕгуырдӕр сты. Ахӕмтӕ дӕр дзи кусын сӕ нӕ фӕнды, афтӕ нӕ зӕгъын иууылдӕр иухуызон сты. Ахӕмтӕ дӕр дзи ме цӕхӕрадон уӕртӕ байдзаг. О, ахӕмтӕ дӕр дзы ис, нӕ уыдонӕн дӕр уайдзӕф кӕнын хъӕуы расмӕ. Мӕнӕ мӕ йемӕ дӕр ӕрлӕуы мӕ мӕнӕ иумӕ куыд уыдис аз дӕр зиутӕ изӕры ракӕн, изӕры ӕрӕмбырд у сӕхы, куыд уыдис, куыд цагътой фӕндырӕй мӕ семӕ дзур. Адӕмимӕ, сывӕллӕттимӕ, бинонтимӕ дӕр дзырд нӕй, ныхас нал и. Эр мӕнӕ горӕты цы ирон хӕдзӕрттӕ хонӕм, нӕ? Уыдон уырдӕм бауадзын хъӕуы кӕстӕрты. Мӕ дзы скӕнын хъӕуы ерыстӕ. алы хъуыддӕгтӕй хистӕртӕ куыд уыдысты цы мыггагӕй рӕзты, куыд цардысты, чи дзы уыди лӕг, чи дзы уыди кадджын лӕг. Кӕстӕрӕй йӕхи ивазы мӕ цӕмӕйдӕр скъуыхы, уӕдӕй мыггаджы хсӕн размӕ ракы, йӕ ном ын ссары. Кӕмдӕрӕй кӕмӕй хъӕуы бафхӕрын, кӕй бафхӕр. Ӕмӕ уыцы хъуыддӕгтӕ хъуамӕ чи кӕна, хистӕртӕй цӕугӕ не сты? Мах, хистӕртӕ. мах Стыр ныхас дӕр нӕми, ӕндӕр организацитӕ дӕр нӕми, ӕмӕ ныхӕстӕй дарддӕр хъуыддаг цӕуынӕ цӕуы уӕдӕ? Уый ӕвдисӕн хъӕуы алы сыхы хистӕртӕ дӕр хъуамӕ зӕгъой. Ерыс кӕм цардтӕн, уым систон мӕ Ӕмӕ мӕнӕ уын иу къуым. Иннӕты та мӕнӕм сывӕллӕттимӕ ӕз мӕхӕдӕг семӕ семӕ кусдзынӕн. Сраст иуцасдӕр сты уый фӕстӕ. Ӕмӕ йӕ ды фӕсивӕдимӕ уыцы хъуыддӕгтыл кусын куы райдыдтай, ома цы ӕгъдӕуттӕ амонын, ӕндӕр исты амынддзинӕдтӕ дӕттын, уӕд дӕм разӕнгардӕй цыдысты, фӕндыд сӕ базонын, ӕви уыдон дӕр сӕхи иуварс айсынц? Нӕ фӕндыд цы? Ӕппӕты разӕй дзырдтон ууыл, сӕхи иронау зӕгъын ног фенон дзургӕ, Уӕд ын къафеттӕ мӕ розинтӕ ӕлхӕндзӕн. Мӕ уонг федтой тӕвзра, иууылдӕр-иу иронау дзурын райдтой. Уый кӕстӕр кары сывӕллӕттӕ? Гыццыл, гыццыл, йе ркуыдет кӕнынц афтӕмӕй. Мӕсӕн, ныр та ды сӕ зӕрдӕ цӕмӕй ӕлхӕныс, цӕмӕй иронау дзурой? Нал комынц, фӕдынджырдӕр сты, иннӕтӕ сусӕн ныррӕмбыр алыгъдтӕн, уым та уым дӕр сӕ нӕ уадзын се ппӕты, сыхы дӕр. Иронау дзурут, нӕ дӕ мбарын, зӕгӕ сын фӕкӕн. Ну? Ирон ӕвзаджы кой скодтай, Зелим, ӕмӕ йӕ зонын, цӕстуарзон дӕ уӕлдай дӕр та фӕсивӕдӕн. ирон ӕвзаг, традицитӕ, культурӕйыл ӕмӕ ирондзинадимӕ баст цы у, уыдоныл та тынг ӕнувыд. Ӕмӕ дӕ никуы фӕндыд, зӕгъӕм, скъола байгом кӕнын фӕсивӕдӕн? Ӕрбахон дӕхи хуызӕн ахуыргӕнджыты зӕрдӕйы чи кусдзӕн, ахӕмты ӕмӕ сын амонӕн зонд. Уый хъӕугӕ хъуыддаг у. Раст зӕгъ, зӕгъгӕ раст кӕныс, фӕлӕ йыл никуы ахъуыды кодтон. Ӕнӕмӕнгӕй, цӕмӕндӕр гӕсгӕ скъолатыл кӕм вӕййын, уым дзурын, мӕнӕ рӕвдауӕндӕтты, сывӕллӕтты рӕвдауӕндӕтты уым дӕр дзурынц уым, цӕмӕй иронау дзурынц дзурой. Мӕ бирӕ рӕтты сӕгӕйдӕр ис уже раст кӕны хабар, чи уи цӕуы хуыздӕрырдӕм ирон ӕвзагмӕ. Бирӕ хуыздӕрырдӕм. Арӕхдӕр ӕй хъусын горӕты дӕр. Стӕй куы фехъусын ирон ӕвзаг, уӕд ын арфӕ фӕсӕгъын ӕм бузныг дӕ сӕрӕнбон бирӕ дӕм мыггаг кӕмӕй. Ӕхсызгонд дӕн. Махур дзыхӕй базайстай, уый фӕстӕ фӕзӕгъы, ох, мӕнӕн дӕ сӕрӕмпон бирӕгӕйддӕр ма дӕхи. Ахуыр нал стӕм, нӕ горӕты уынгты ирон ӕвзаг хъуысы ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Зелимырдӕбон раздӕр кодтам сабырдзинады, фӕсивӕды, хъомылады кой ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ды йӕ рӕстӕджы куыстай нацийы тыхсӕн ахастдзинӕдты комитеты. Чи зоны, уый фӕзынд дӕ дарддӕры куыстыл, хъазахъхъӕгтимӕ дӕр дӕ куысты сбастай дӕ цард. Цӕмӕн афтӕ рауад, ирон Бӕтӕхъойы хъӕуккаг лӕппу ӕмӕ ӕвваст сси хъазахъаг ӕхсӕнады уӕнг. Хъазахъхъӕгты уымӕн систӕм мадӕнӕй ныртӕккӕ зӕгъдзӕн куыддӕриддӕр уый афтӕ. Ер науӕдз дыккӕгӕм азы ополченникӕй хуыдтой. Уый куы райдта, уже дыууӕ азы куы раздди, ӕртӕ азы куы раздзыд, уӕд закъонмӕ гӕсгӕ уымӕн нал уыдис дарын йӕ ном ополченный нӕй ӕмӕ уӕд хъазахъхъы раздис уыцы хабар ӕмӕ уӕд иууылдӕр лӕппутӕ чи сты уырдӕм базысты ӕмӕ хӕритон едзиты сӕрӕнбон бирӕ тынг лӕгӕй равдыста йӕхи алы ран дӕр йе рмӕ нӕ радисуӕгъд кодта уыцы бынат хъазахъхъӕгты хицау уыдис зоновый Ӕмӕ мах уыимӕ иумӕ тынг рагӕй дӕр. Ӕмӕ уырдӕм бадыстӕм, гъом уӕддӕр уыцы лӕппутӕ, цӕмӕй ма ацӕуой дарддӕр ӕмӕ фыдӕн митӕ ма кӕной. Ӕмӕ нӕ мӕ сӕ хъахъхъӕдтам, нӕ бон цы уыдис, уымӕй сын ӕххуыс кодтам, дзаумайӕ дӕр зӕгъай, кӕмӕ фӕкӕсын хъуыд, уымӕ-иу фӕкастыстӕм. Ӕмӕ уӕддӕр ма цыдӕр хабӕрттӕ нӕ цыдис, кӕмдӕрты-иу нӕ рагӕппытӕ кодтой, нӕ схӕгты. Ӕмӕ-иу цӕттӕ уыдыстӕм, ӕмӕ алы хатт дӕр афоныл афоныл сӕ разы алӕууыдыстӕм. Ӕмӕ уыцы хабӕртты тыххӕй бастдзинад цӕмӕй дарддӕр уа, уый тыххӕй уырдӕм бацыдыстӕм. Стӕй уӕд уый фӕстӕ мӕнӕ комитеты уым та Русланимӕ райдтон Тедеты уӕздандӕр лӕппумӕ ӕгъдауджындӕр лӕппу нӕ федтон, уый мӕммӕ искуы-искуы ӕрбадзура нӕ бауагъта. Хӕтӕлӕй йӕхӕдӕг-иу ӕрбадзырдта, ӕмӕ-иу базыстӕм нӕ сыхӕгтимӕ дӕр, фембӕлдзинӕдтӕ дӕр. Стӕй мӕнӕ ӕртӕккӕ уын куыд кӕнон, цы уый афтӕ нӕ кодта, уый кодта, ацыди иу хъӕутӕм сӕ размӕ, ӕмӕ-иу уым скодтам ӕмбырдтӕ, ӕмӕ-иу алкӕмӕ дӕр байхъуыстам, кӕмдӕрты, кӕйдӕрты нӕ уагътой. ме-иу ссардтой мӕн, ме-иу рацыдтӕн, ӕмӕ-иу бакодтон. Афтӕ ма кӕнут, кӕй куыддӕртӕ куыдтук, куыддӕр фыдӕн митӕ кодтой. Ма ныртӕккӕ паддзахад дӕр йе ргом фылдӕр здахы хъахъхъӕнынадмӕ нӕ фӕзынынц алыхуызон организацитӕ, фылдӕр кусынц ДОСААФ-тимӕ, ома, цӕмӕй, ӕфсадмӕ чи цӕуы, уыдон дӕр уой цӕттӕ сты. Хуыцау ма зӕгъӕд, фӕлӕ исты фыдбылыз рцыди, исты цау уӕд нӕ нӕлгоймӕгтӕ дӕр цӕттӕ уой ныхкъуырд раттынмӕ.

уыдон кӕд сӕ скъолаты фӕсдуар ӕвӕрдтой, уӕд лӕппуты та фӕнды, сӕхи фӕнды, тыххӕй дзы никӕй хъӕуы рвитын. Алчидӕр ууыл кусы, цӕмӕй райсом йӕ бинонты бады разӕй, стӕй уӕд кӕм цӕры, уыцы зӕхх бахъахъхъӕна уый. Уымӕн ӕмӕ алырдыгӕй ты хъусынц, сӕхи дӕр нӕ фӕнды уыцы хабӕрттӕ кӕн. Фӕлӕ цытӕ цӕуы, цытӕ фыссынц ӕмӕ цы хабӕрттӕ цӕуы, уыдон кӕм зарджытӕ, хъирӕн зарджытӕ, кӕм ӕртхъирӕн ныхӕсты ӕртӕккӕ комкоммӕ адӕм бирӕ нал и, нӕ уӕндынц, лӕгдзинад нӕй. Фаджыстӕй, пыхсытӕй чи рабырыди, уыдон мӕнӕ ма сын ногӕд скодтой, куыд ӕй схонон? Цыдӕриддӕр дӕ фӕнды, уый ныффысс, ме раппар. О, мӕ дӕхӕдӕг та дӕ сӕр бамбӕхс. Уыдӕттӕ райдтой мӕ фыссынц мӕ куыддӕртӕ цыдӕр хъӕртхъирӕнтӕ, куыддӕртӕ. Мӕ уой тыххӕй лӕппутӕ дӕр цӕмӕндӕр Ӕмӕ дӕм интернетмӕ та цавӕр цӕстӕнгас ис? Тынг ӕвзӕр цӕстӕнгас. Ӕмӕ дзы пайдайаг сыфтӕ дӕр куы ис, пайдайаг хызӕгтӕ. Ӕмӕ пайдайӕгтӕ къаддӕр сты, иннӕтӕ та фылдӕр сты. Ӕмӕ уыдон, Эродон чи кӕны, о, цы митӕ чи кӕны, уыдон саг лӕгтӕ куы айккой, мӕнӕ чъизи калӕн митӕ чи кӕны, мӕнӕ уыдон, уӕдӕ-иу комкоммӕ дзур.

Ӕртӕккӕ цыфӕнды адӕймаджы дӕр афтӕ цъыфыл бакалдзынӕ, нӕ? Мӕ йын ахӕм митӕ кӕндзынӕ. Мӕ йӕ зӕрдӕ амӕлдзӕн, йӕ исты кӕндзӕн. Уый-ма мӕ нӕ хау. Мӕнӕн мӕ зӕрдӕ хорз кусы. Дӕуыл дӕр фыссынц? Нӕ, нӕ фыссынц, фӕлӕ мӕ нӕ хауы. Фӕлӕ ис хистӕртӕй уыдон фыдын митӕ сты. Уыдон ирон лӕджы митӕ не сты. Ирон лӕг йӕ сӕрмӕ афтӕтӕ никуы хаста. Никуы. Ер дӕхицӕн дӕр цот ис цыппар сывӕллоны. Лӕппутӕ дзы цал? Ӕртӕ. Ӕртӕ. Уыдон та куыд хъомыл кӕныс? Ӕрдӕбон арӕх ныхас кодтам ӕмӕ цалдӕр хатты загътам, нӕлгоймаджы миниуджытӕ, лӕгдзинад, ирондзинад, ды сӕ куыд хъомыл кӕныс, куыд сӕ ахуыр кӕныс? Ерызодонӕй куыппӕлон уӕд раст нӕу. Мӕхӕдӕг мӕ мады мӕ мӕ фыдӕй цы федтон. Рухсаг уӕд стыр бузныг сын. Нӕмгӕ дӕр мӕ йыл фӕкодтой, фыдуаг уыдтӕн, змӕлӕг сывӕллонтӕн. Ӕмӕ мӕ йыл нӕмгӕ дӕр фӕкодтой, ӕмӕ уыцы

Фӕлварта макуы думын. Мады зӕгъын, тынг дзӕбӕх фӕпайда. Тынг дзӕбӕх. Отадӕн дӕр хуызы бафӕрсдзынӕн, куыд дӕ фӕнды, дӕ сывӕллӕттӕ хъуамӕ цавӕр миниуджытыл хӕст уой? Мӕгуыр цард кодта. Мах тынг мӕгуыр цард. Ме иу мӕгуыр. Нӕ мӕ фыдӕн йӕ мад куы амардис, уӕд тынг ӕфхӕрд цард кодтой мӕ хӕдзар дӕр иу нӕ уыдис ӕмӕ кӕмӕйдӕр хӕдзар райстой мӕ афтӕмӕй мах сӕ фсымӕрмӕ мӕ иу афтӕ акаст ме исчи куы афарста куы афарста дон ничего исчи дам сӕ цы мӕ хӕдзар сараздзӕн уымӕй кодтам уый мӕ сӕрызонды баззади уӕд

Тынг стыр бузныг сӕ дӕн, уыдон сывӕллӕттимӕ зыдтой, куыд хъӕуы тызмӕг. Зармӕ куы ссыдтӕн, уӕд нӕ бауӕндыдтӕн мӕ фыдмӕ бацӕуын йӕ къух райсын. Не мбӕлди. Не мбӕлди, стӕй никуы уыдис цы хабар. Никуы уыди. Мӕ Хуыдӕлты Елбрус, Кокайтӕй рухсаг уыд мӕгуыродон дӕр Беслӕн скъолайы Хуыдӕлты Елбрусы сывӕллонимӕ. Фӕзиан уыдон ӕз разӕй бахызтӕн, уыдон та мӕ фӕстӕ уыдысты. Ӕй диссаг уыд, мӕ куы бахызтӕн кӕртмӕ, уӕд кӕсынмӕ мӕ фыд сарайбын лӕууыд. Мӕн афтӕ сагъдауӕй баззадта. Лӕууын мӕ хъуыды кӕнын, ерыс бакӕнон. Отпуск дӕр не сдтӕн, ӕмӕ зӕгъын хъӕуы.

сӕхи нӕ фӕндыдис. Зелимир дӕ бон ской кодтай, ома мӕгуыр цард кодтам, уый размӕ та загътай, хӕдзар дӕр скодтон. Ӕмӕ раззӕгъгӕйӕ сусӕггаг дӕр нӕу, адӕм дӕ бонджын адӕймагыл нымайынц. Хӕдзар ис, машинӕ ис, бинонты цӕрӕнбон Хуыцауӕн табу. Цӕй тыххӕй йӕ зӕгъын, ома кӕд хъӕздыг адӕймагыл нымадты, уӕддӕр не вгъау кӕныс ӕмӕ ӕххуыс кӕныс, дӕхицӕй ӕвзӕрдӕр цард чи кӕны, йӕ къух кӕмӕн нӕ амоны, уыдонӕн. Цӕмӕ гӕсгӕ уый дӕхи ӕрыгонӕмы сабибонтӕ хъуыдыгӕнгӕйы ӕви ма азтимӕ бамбӕрстай ӕндӕр цавӕрдӕр хъуыдытӕ? Нӕ нымайын, ӕз уый хъӕздыгдзинадыл уыдон сты иууылдӕр рӕстӕгмӕ. Хъӕздыгдзинад у кӕстӕр, хъӕздыгдзинад у дӕ къахрайст, уыдон та сты рӕстӕгмӕ. Йе р мӕнӕ ӕртӕккӕ мӕнӕ адӕмӕн иссӕн бон куы вӕййын, уӕд иууылдӕр цӕуынц ӕрмӕстдӕр куыстаг у ӕмӕ нӕ рынчын сывӕллӕтты уӕд сау сӕнӕниз уадзӕт. Ӕмӕ уыдоны кой кӕнын дӕр раст нӕу.

Хъус йӕ фарсмӕ балӕу. Иу дын ахӕм хъус бакӕндзӕн, йе мӕнӕ раджы дӕр ма афтӕ фӕхъус. Ахӕм хъус бакӕндзӕн, быдын ратдзӕн хца ӕмӕ зӕгъдзӕн, цыфӕнды фӕут. Иннӕ та дӕ фарсмӕ балӕудзӕн зӕрде, мӕ зӕрде дыл риссӕн. Ӕмӕ уый ердзы хуыздӕр кӕцы у? Ома ӕз уый тыххӕй загътон, ӕмӕ, йӕ къух кӕмӕн амоны, уыдон се ппӕт не ххуыс кӕнынц. Ды та кӕныс? Уый дӕ ахуыр афтӕ скодтой, ӕви дӕхӕдӕг цард банкъардтай ӕмӕ уымӕн? Адӕймаджы Зын рӕстӕгдӕр баййӕфтай. Адӕймаг чи у, уыдӕм куы рбацӕуа ӕмӕ йӕ куы хъусай, иу фӕрсты сӕ куы нӕ уадзай. уӕд ницхуыз ацӕудзынӕ уыцы хъуыддаджы рӕзты иу фӕй куы йӕм хъусай, уӕд нӕ ацӕудзынӕ. Куы не хъусай ӕмӕ йӕ куы нӕ бамбарай, уӕд та исты фхӕрӕн ныхас зӕгъдзынӕ, йӕ исты арӕх фехъусын кӕмӕйдӕрты мессеж бауромын мӕ разы афтӕ чи фӕкӕна, ахӕмӕй. Мӕхӕдӕг уыдис ӕмӕ афтӕ уыдис ӕмӕ хъомгӕс сыхӕгтӕн цыддӕр ӕртӕ сомыл хӕлафылдӕр цыдтӕн. Ницы сусӕг кӕныс? Нӕ сусӕг кӕнын. Ӕхсызгон. Едӕй дӕр нӕ райдыдтон, ӕппӕты разӕй хицауӕй дӕр нӕ райдыдтон, ӕппӕты разӕй райдыдтон прицепчиккӕй дӕр куыстон. Трактор прицепчиктӕ кӕ бирӕтӕ нӕ зонынц, фӕлӕ гутон-иу тракториу куы зылди, уӕд гутон хӕрдмӕ сисӕн хъуыд фӕстейы бадт, зоныс ӕй. Мӕ уӕдыл негр хуызӕн уыдтӕн, тракторыл дӕр куыстон, армийӕ куыстӕн, уӕд хӕдгӕсӕй куыстон.

Дӕумӕ гӕсгӕ ныр кӕстӕр фӕлтӕры цӕуын нӕ фӕнды? Ӕрдӕбонӕй дӕхӕдӕг дӕр загътай, се пӕты дӕр фӕнды хицауы бынат ӕрбадын, стыр мызд исын ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ныртӕккӕ кӕстӕртӕн сӕ рӕстӕг ӕндӕр у. Ер мӕнӕ Уӕрӕсе куы нӕ фехӕлдуаид, уӕд Уӕрӕсейы рӕстӕг кӕстӕртӕн уыди райсом бон. Йер бацу куыстмӕ, ӕхцадӕрдӕм мыстдӕрдӕни мӕ уыцы мыст фаг кодта. Йер иу адӕймаг фондзсӕдӕ сомы мазди Мӕскуымӕ. Мӕ у фӕсӕр мӕнӕ куыд ӕрвыстой куыстӕй, афтӕмӕй. Фӕлӕ ӕртӕккӕ та нӕй, райсом бон сын нӕй. Йер бацӕудзӕн ӕмӕ кусдзӕн мӕ Бафӕндыди хицау атӕрдзӕнӕй. Бафӕндыди хицау схъӕртел кӕндзӕн. Мӕ ирон адӕм та афтӕ ахуыр не сты. Ирон адӕм мӕнӕ искӕмӕ кусой, афтӕ ахуыр не сты. Мӕ сын зын у. Зын бацӕуын нуртӕккӕ Асиады рӕнхъыл. Мӕ уый тыххӕй нӕ комынц. Йе рбацӕудзӕн мӕ кусдзӕн, мӕ мыздисдзӕн, нӕ? Йе райсом бон ууыл нӕ хъуыды кӕны, хӕдзар та мын кӕм уыдзӕн? Уӕрӕсе та хӕдзар лӕвӕрдта. Ӕмӕ йӕ уый руаджы куыста, стӕй йӕ куыстӕй дӕр йӕ зӕрдӕ рухс кодта, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ цыдысты. Афтӕ квартеттӕ ничи кодта, ӕфхӕргӕ ничи кодта, афтӕ ӕфхӕрдтой. Ӕртӕккӕ куыд схъӕртӕ кӕнынц, уый раст нӕу. Алы лӕджы дӕр, алы адӕймаджы дӕр йӕ фырхъалӕй дам ничи базыд. Нӕ ма йын хъӕуы. мӕ йын йӕ размӕ цӕуын хъӕуы, дӕ бон цас у уый, уыйас. Ӕххуыс кӕныс куыд хицӕн адӕймӕгтӕн, къордтӕн, сывӕллӕттӕн, фӕсивӕдӕн, хистӕр кары адӕмӕн, цалцӕг кӕныс дӕ уарзон районы алыхуызон бӕстыхӕйттӕ. Программӕмӕ куы цӕттӕ кодтон, уӕддӕр ӕй бакастӕн, ома, кӕм рынчындоны сцӕттӕ кодтай, базылдтӕ, кӕм сывӕллӕтты рӕвдауӕндонмӕ, кӕм цыртдзӕвӕн сӕвӕрын баххуыс кодтай. Йе рдӕ Ӕппӕтӕй тынгдӕр та цы хорздзинад ракӕнын фӕнды де мбӕстӕгтӕн? Ӕппӕтӕй хуыздӕр уаид уый, мӕ ирон адӕм Ирыстон кӕрӕдзи куы бамбариккой, мӕ кӕрӕдзи мӕнӕ куыд хъусиккой, куыд ӕмбӕл, афтӕ уӕд дзурыдӕм уӕд ӕй байхъусӕм. Мӕ мӕнӕм уый нӕй. Сабырдзинад уый иу, фӕлӕ сабырдзинады фӕстӕ йе ртӕккӕ куыд тызмӕг цӕстӕй кӕсӕм кӕрӕдзимӕ, афтӕ никуы уыди. Ӕдзӕстуарзон. Мӕ хой иу фарс ӕрвӕрын хъӕуы, ӕмӕ ууыл бакусын хъӕуы. Стыр ныхас дӕр, иууылдӕр, хицауад дӕр хъусӕм ыл, фӕлӕ алы сых дӕр, алы хӕдзар дӕр бинонты хсӕн дӕр бастдзинад нӕй.

Ермӕ куыд зонын, афтӕмӕй дӕ фӕндид, мӕ дӕ уымӕ, дӕр, уымӕ гӕсгӕ дӕр фарстон, фӕндид дӕ, цӕмӕй республикӕмӕ бацӕуӕнтӕ уой аив, аив ӕмӕ рӕсугъд ӕмӕ ӕвдисой адӕм, туристтӕ цы республикӕмӕ рбацӕуынц, уый хъӕздыгдзинад ӕмӕ культурӕ. Нӕ? Стӕй йӕ куыд зонын, афтӕмӕй дӕ фӕндид, цӕмӕй дзы исты композицитӕ дӕр сывӕрой, кӕнӕ ӕфсӕддонты, кӕнӕ барджыты, кӕнӕ ӕндӕр искӕй. Раст ӕй зонын? Ма мадмӕ басусӕг кӕнӕд. Раст ӕй зӕгъыс, уый нӕ схӕгтӕ та уыцы хабармӕ фӕразӕй сты мӕ акодтой. Ну, уыдон ныууадзӕм нӕмӕ фӕндон кой кӕнон. Фӕлӕ скодтам ныхасы номӕй ахӕмет скодтам гӕххӕтны фыстам се ппӕт кусджытӕ чи сты Ирыстоны чи кӕнӕ уыцы куысты уыдон скодтой ерысты. Мӕ сӕ рамбылдта Зӕнджиаты Марат. Мӕ чизг уыдис ма ерысты. Ӕмӕ ерыстӕ цӕй тыххӕй конд уыдысты? Мӕнӕ ӕрбахизӕны, цӕмӕй сӕвӕрӕм уыцы скульптурӕтӕ. Монументтӕ, скульптурӕтӕ иронау куыд уыдзӕн и хуыздӕр, уыдон цӕмӕй сӕвӕрӕм, уый тыххӕй. Ӕмӕ Рамбылдта осы Зӕнджиаты Марат хорз кӕстӕр йӕ цӕрӕнбон бирӕ. Уый хъуамӕ уызы ӕвӕрд уыдаид, мӕ зонмӕ гӕсгӕ хъуамӕ уызы ӕвӕрд уыдаид. Фӕлӕ чидӕртӕ чи сты, уыдон фыдын митӕ кодтой. Фыдын митӕ цӕмӕн хъӕуы, куыддӕртӕ, цыдӕртӕ. Ну, Ома ӕхсӕнады адӕм дыууӕ дихы аисты, иуты фӕнды, иннӕты нӕ фӕнды, не? О, Масанез сӕнӕмттӕ дӕр загътон, уыдонмӕ мӕ ном нӕ бауыдысты фыссын, мӕн ӕрдӕбон кӕй загътон. Сӕхицӕн алидзынмӕ бынат ныууагътой, фӕлӕ мӕнӕй зын алидзӕн у. Рацъипп сӕ ластон, рацахстон сӕ. Дӕр раст ныхас нӕу, фӕлӕ. Базыдтай сӕ чи сты, уыдон? Уӕдӕ ӕнӕмӕнгӕй, ӕмӕ Иодон уӕддӕр хъӕуы сывӕрын. Ӕмӕ сӕ кӕм ӕвӕрынмӕ хъавут? Йӕ релхотты загътай, нӕ? Куыддӕр ӕрбахизай кӕсагӕй, афтӕ дыууӕ фӕндаджы былтыл. Искуы зыдтай, уыцы фарста сисын, уӕд дын йӕ къамур бахастай ӕмӕ федтаис. Стӕй дзы мӕнӕ хӕсты быдыры чи нӕ хъайтарты уыдон къамтӕ, стӕй уӕд Афтӕ куы рахизоймӕ куыд базоной, адон кӕдӕм ӕрбацыдтай, цавӕр бӕстӕ у, цавӕр адӕм сты. Ома республикӕмӕ цалдӕр раны ӕрбацӕуӕн. Ӕмӕ уӕлдӕлӕй иу ранӕй, стӕй уӕд иннӕтӕ та сбӕрӕг кодтам иннӕ рӕтты. Ома бӕлвырдгонд сты. О, Ӕрбибылты Толик чи у, та загъта, ӕз дӕр дам мӕхимӕ ахӕмтӕ бӕрнджыгӕ уыд. Куыддӕр сӕ федта, афтӕ загъта, ай сӕрӕн бомбирӕн хорз фӕнды, хорздзинад ӕм йӕ къухы бафтӕд. уыдон иннӕ та Чермены хъӕу, афтӕ Беслӕны. Ӕмӕ сӕ районты хицӕутты бар бакӕнын ӕнцад мын йе сывӕр Куыдтӕвӕн афтӕ йе сывӕр, кӕдӕй не вӕрсы. Ай та нӕхи ӕддӕй фӕрӕзтӕй ед мӕ нӕхимӕ ӕрбахизӕны. Фӕлӕ районтӕн та афтӕ Зелимер кӕд цыртдзӕвӕнты кой кӕнын райдыдтам, уӕд ӕй зонын, ӕмӕ дӕ райгуырӕн хъӕуы Бытӕхъойы хъӕуы Фыдыбӕстӕйы хӕсты рӕстӕг чи фӕмард, уыдоны номыл цыртдзӕвӕнмӕ дӕр ӕвӕрӕн бахастай. Ӕмӕ ма мын хъӕукӕгтӕ куыд радзырдтой, афтӕмӕй ды хъӕуыл тынг ӕнувыдты. Цынвӕнды фарста дӕр дӕхимӕ райсыс ӕмӕ йӕ бакӕныс.

Хъӕуы бын цардыстут ӕви хъӕусӕр? Хъӕусӕр, йе рмӕгъӕйсӕр уӕлдӕр ничи цӕры, мах хъӕусӕр. Ӕмӕ йӕ гом лӕг йӕхи куы анадта, ӕмӕ йӕ гыццыл куы ахъазт, бирӕ рӕстӕг нӕ уыд. Ӕппӕтӕй фылдӕр та уарзтон куадзы. Цӕмӕн? Уӕд мын-иу сандалитӕ балхӕдтой цыбыр дысхӕдон. Мӕ-иу цалдӕрӕй чи мӕ-иу кӕд искӕй акӕсастон, уӕд-иу бахордта. Афтӕ хер уыд. Уымӕй, уымӕй тынгдӕр иу бӕрӕгбон дӕр нӕ уарзт. Уый хсызгон у. Йер ногаз та зымӕг. Ногаз ӕнӕхъӕн хъӕу-иу раздысты ме фӕлӕ куадзӕны хуызӕн ницы уарзтон. Ме нӕхъӕн хъӕу, мӕнӕ куыд кӕнынц ӕртӕккӕ хӕдзӕртты, нӕхъӕн хъӕуы-иутты уыдысты ме ногаз, стӕй иу уод ссыдысты, пъатӕй бӕрзонддӕр цы бынат уыд, зӕронд азырвитӕм, зӕгъгӕ, ме уым скуывтой, ме уырдыгӕй заргӕ ӕрцыдысты.

Цауӕй разылд. Кӕрӕдзийы ӕмбарӕм, нӕ ныхас кӕрӕдзийыл бады. Уый фыццаг ӕви дыккаг? Дыккагдӕр, фыццагдӕр. Сусӕг кӕны сӕддӕр зили. Адӕмӕй фӕсте баззадтӕн ай адӕмӕн дӕр тыгӕйттӕ мӕ фӕндзгӕйттӕ сты. Фӕлӕ йер кӕд бинонты кой скодтам, уӕд куыд хидарын хъӕуы, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ ма барын, цӕмӕй бинонтӕ бахъахъхъӕной? Хӕдзары хицауӕй цӕуы иууылдӕр. Дӕхӕдӕг дӕхи куыд дарай, Ӕмӕ уӕд цӕмӕн рауай, афтӕ мӕ иу къӕй скодтай, иу бинонтӕ сарӕзтай, нӕ рауадмӕ та дыккаг ну, хъуыддаг. Афтӕ рауадис царды кӕм Дӕу тыххӕй нӕ зӕгъын, дӕ хъуыдытӕ. Кӕмдӕрты лӕг цыдӕр хабӕрттимӕ разыны вӕййы. Уже куы ацӕрай, Ӕмӕ цыдӕр хабӕрттимӕ лӕг разына вӕййы ӕмӕ уый тыххӕй уже сывӕллӕтты дӕр цӕмӕй ма фхӕрай дӕхицӕн дӕр, йӕхицӕн дӕр. Баныхас кодта мӕ Дӕумӕ гӕсгӕ, растдӕр зӕгъгӕйӕ та ды фылдӕр сылгоймагӕн цавӕр миниуджытӕ уарзыс? Ироны гъдауыл хӕст уыд, хистӕр кӕстӕр ӕвзарӕд, ӕмӕ йӕ бинонт йӕ сывӕллӕттӕм зилыд. Уымӕй хуыздӕр ницы. Нӕлгоймаг та? Нӕлгоймаг та хъуамӕ уа хӕдзархицау. Ӕмӕ хӕдзар дарын йӕ бон уа, ӕмӕ йӕхи хӕдзары мидӕг афтӕ дара, ӕмӕ дзы хъуамӕ йӕ кӕстӕрдӕрӕй, стӕй йӕ цардӕмбал дӕр ӕфсӕрмы кӕна. Дӕ хӕдзармӕ куыд ӕмбал, афтӕмӕй куы нӕ цӕуай. Дӕ хӕдзары дӕхи куыд ӕмбал, афтӕ куы нӕ дарай. уӕд дзы ныхасӕй ницы скӕндзынӕ. Йе афтӕ загътай, нӕлгоймагӕн хъуамӕ йӕ бон йӕ бинонты дарын уа. Ӕмӕ кӕд, мыййаг, ныртӕккӕ ӕрыгӕттӕй бирӕтӕ уымӕн нӕ кӕнынц хъуыддаг? Дӕ алыварс-ма акӕс, бирӕйы чызджытӕ дӕр, лӕппутӕ дӕр ӕмӕ нырма бинонтӕ нӕма. Уымӕй раст зӕгъыс. Ӕз мӕхӕдӕг дӕр бирӕты Афӕрсын, цӕуын кӕныс, цӕуын кӕныс. Мӕ комкоммӕ фӕзӕгъ, мӕхи дӕр мӕ бон куы нӕу уӕд скӕнон. Ӕмӕ уый тыххӕй нӕ кӕнынц бирӕтӕ ӕртӕг. Фӕлӕ рацӕуын хъӕуы, змӕлын хъӕуы. цӕмӕй фӕсивӕд ӕндӕр регионтӕм ма цӕуой, уый тыххӕй сын ам хъӕуы фадӕттӕ гӕнӕнтӕ аразын. Ӕнӕмӕнгӕй, ӕнӕмӕнгӕй. Мӕирды цаив ис уыцы хъуыддаджы, цавӕр фадӕттӕ сын сты? Куысты бынӕтты. Куысты бынӕтты ӕнӕмӕнгӕй кӕнын хъӕуы. Ӕрмӕ ныртӕккӕ фехъуыстон, уырдӕбон мӕм ӕрбадзырдтой ӕмӕ нӕ, дам, военитӕ нӕм кӕнынмӕ хъавынц, цӕмӕй камаз дӕр ремонт кӕной. Стыр хорздзинад. Фондзсӕдӕ адӕймаджы, дам, дзы кусдзӕн. Нӕ зонын, цас, фӕлӕ кӕд гӕды ныхас у, уый у зӕгъы тынг хорз. Куысты бынӕттӕ гомгӕнӕн хъӕуы. Иу адӕймаг фондз ӕхсӕз бинойнаджы куы дара, кусӕджы куы дара, уӕд фондз бинонты дӕр уызы. Мӕ уый хорз у. Мӕ хол хъӕуы кусын. Мӕ сӕ хъыг дарын нӕ хъӕуы. Кӕд райдыдта гыццыл кусын, къахдзӕфтӕ кӕн. Уӕд ын йӕ къахдзӕфтӕн бафта уромгӕ макӕ. Мад ын фылдӕр фӕуыдзӕн. Мад ын фылдӕр фӕуыдзӕни. Дӕ ныхӕстӕй ма дын иу хатдзӕг скодтон, бирӕтӕ уыцы хъуыдыйыл хӕст не сты. Депутат чи свӕййы, уый адӕмы хъӕр ферох кӕны. Ды ӕмӕ ма ис ахӕм ӕмкусджытӕ дӕуӕн, уыдон та афтӕ фӕзӕгъынц, мӕн адӕм равзӕрстой, ӕмӕ уый фӕстӕ хъуамӕ уыдонмӕ ӕргомӕй кӕсон, мӕ цӕстытӕ ма ӕмбӕхсон. Адӕмы фарн бирӕ у? Адӕмы фарн бирӕ у. Адӕмы фарн дӕ куы нӕ уӕд ничи дӕ. Уый тынг нӕ фыдӕлтӕ, нӕ фыдӕлты фыдӕлтӕ адӕмы фарн дӕ удсӕгӕй ӕвзӕгъӕл нӕ загътой. Уый тынг арфӕйаг ныхас уыди. Стӕй, кӕмӕн-иу ӕй загътой, иу тыхкӕ скодта. Зӕй хъуыды кӕн, ныр иу афтӕ, куы зӕгъ, мӕ ныртӕккӕ бирӕ нал дзурынц. О, цӕмӕдӕр гӕсгӕ. О, фӕлӕ уый зӕрх фехъуыстон. Фӕлӕ йӕ адӕмы зӕрдӕхудты бацыдтӕ, зӕгъгӕ, уӕд та тарстӕ адӕмы фыдӕхӕй. Адӕмы фыдых уый дӕр бирӕ у. Уый дӕр тыхджын у. Тыхджын у, о, мӕ сау бахизӕд. Ды фылдӕр цӕмӕ тырныс адӕмы фарнмӕ ӕви адӕмы зӕрдӕхудты ма бацӕуын? Адӕмы зӕрдӕхудты цӕуын нӕ хъӕуы. Се ппӕтӕн хорз нӕ уыдзынӕ, се ппӕтыл нӕ хӕцдзынӕ, фӕлӕ уӕддӕр адӕмы ныхмӕ цӕуын нӕ хъӕуы. Адӕм адӕм сты. Мӕ уый никуы ничи ницы рамбулдзӕн уымӕй сӕ ныхмӕ цомын. Иу хатт ма зӕгъдзынӕн, дӕу бирӕтӕ нымайынц меценатыл. Ныртӕккӕ тынг парахат ныхас у. Махмӕ та йӕ хонынц, адӕмон цӕстуарзон ӕмӕ хуыз чи кӕны, ахӕм адӕймаг, рӕдау къух. Суанг ма дыл Чеджемты Ӕхсар дӕр ӕмдзӕвгӕ ныффыста. Куы йӕ базыдтай, дӕ номыл ӕмдзӕвгӕ фыст ӕрцыди, Фыццахатӕй куы фехъуыстай, уӕд цӕуыл ахъуыды кодтай? Уый диссаг уыди, диссаджы ӕмбал уыдис махӕн Жаннӕйы. Уый куы фехъуыстон, уыцы ӕмдзӕвгӕ йӕ зарӕг скодтой. О. Мӕ ӕз куы фехъуыстон, уӕд... Фыццаг зарӕг фехъуыстай ӕви ӕмдзӕвгӕ бакастӕ? О, зарӕг. Ме куы фехъуыстон, уӕд смӕсты дӕн. Цӕмӕ? Ну, ахӕм лӕг зӕгъын нӕ дӕн, цӕмӕн нӕ хъӕуы, мӕныл зарджытӕ кӕнын нӕ хъӕуы. Ис лӕгтӕ, модон ыл кӕнут. Мӕсчыдтӕн Хсарбегмӕ. Сӕрддонӕй. Ме мбӕстӕн Хсарбег мӕн зоныс? Ай кӕуылты лӕг уыдис.

Ӕз ахӕм аккаг нӕ дӕн, афтӕ мӕ рахӕссай, мӕ зарджытӕ кӕной. Мӕ зӕгъын мӕхи бавӕр. Хъус-ма, мӕ хъӕуӕй ссыдысты. Мӕ хъӕу загътой, дӕу та хъуамӕ цӕмӕ фӕрсо. Фарстам адӕми, ӕз ӕнхъӕлсмӕ сты кӕнӕ нӕ зон. Ӕмӕ афтӕмӕй базонгӕ стӕм мӕнӕ лымӕндзинад тынг, тынг ахастад. Тынг, о, ӕмӕ мӕгуыр. ахӕм нӕ фаг кӕны ӕртӕккӕ ӕрхсары кӕуылты кӕуылты алчи алцыдӕр мӕнӕ-иу искуы куы рлӕууыдис хъазт дедтод-иу йӕ зӕрдӕ суынкӕ кӕм-иу скуыдта ӕмӕ мадам афтӕ зӕгъынц ирон лӕппутӕ нал изӕг ӕмӕ алцыдӕр зӕрдийӕ кодта уарзта зӕрдиаг лӕг уыди зӕрдийӕ мӕнӕ афтӕ нӕй ахӕм лӕгтӕ тынг афтӕ афтӕ базыдтон мӕ уод йӕ чиныджы цы къамтӕй

Йӕ мӕ раздыстам, ӕз фотографимӕ баныхас кодтам, ӕй уый фӕсайдта не рбацыд. Ӕмӕ мӕ гуырыс тыхстис, тыхстис мӕ зӕн. Ерӕй мӕхӕдӕг куыд акӕнон, зӕгӕн, зӕгъын мӕ зӕн. Цом мӕн дунеттӕ куи. Къамисджытӕ? О, емӕ цом. Сразу вот виппайт мын афтӕ цом зӕгӕн.

Ӕхсар дын йӕхӕдӕг загъта, ома хъӕубӕстӕ ссыдысты. Иу ӕмӕ дыууӕ адӕймаджы нӕ уыдысты, ссыдысты ӕмӕ дзы ракуырдтой ӕмдзӕвгӕ ныффыссын зарӕг. Ӕрдӕбон гыццыл раздӕр та кодтам адӕмы фарныл. Куыд дӕм кӕсы, адӕмы фарнӕй хайджындӕр кӕд дын ахӕм аргъ кӕнынц, уӕд? Да. Бузныг сын сагӕйдӕр. Аргъ фыссынц районы дӕр, Рахизфарсы район дӕр тынг арӕх, мӕнӕ ӕркӕм вӕййын, уым дӕр бацӕуынц, бузныг зӕгъынц. Уый уымӕн аргъ нӕй. Зелим, дӕ куысты тыххӕй дын аргъдӕр кӕнынц. Парламенты дӕр, цы бынӕтты куыстай, уым дӕр хӕрзиуджытӕ дӕр дын лӕвӕрд ӕрцыди. Фӕлӕ йыр афтӕ куы афӕлгӕсай дӕ цардыл, уӕд хӕрзиуджытӕ зынаргъ куыннӕ сты. Фӕлӕ ӕппӕтӕй тынгдӕр дӕ зӕрдӕмӕ цы бахъардта? Адӕм дын куы раарфӕ кӕнынц, уӕд, Ириско, куы рбамбӕлут, ӕви исты паддзахадон хӕрзиуӕг дын у тынг зынаргъ? Ӕз хӕрзиуӕджы тыххӕй нӕ хӕст дӕн зӕгъын. Иу ран дӕр куы фенон. Нӕ хъӕуы. Нӕ мӕ ӕвзӕр цыдтӕн уый тыххӕй мӕ ирон адӕмы хау, алы лӕгмӕ дӕр хау уый бахъахъхъӕнын, мӕ уый тыххӕй хорз хабӕрттӕ кодтам. Мӕнӕн бузныг мӕ къух райсын у зынаргъдӕр хӕрзиуӕгӕй. Сӕйгу, чи уой срывыстӕуыд орден мужества. О. Ме мӕ нын лӕвӕрдтой, ме ӕз нӕ райстон. Ми радтон ӕндӕрӕн. Жей нӕ бакуымдтон ӕмӕ мӕм цалдӕр раны йе рбадзырдтой ӕмӕ зӕгъын, иуйеддӕмӕ нӕу, ӕмӕ хъуамӕ ӕз ма райсом. Ми раст нӕ уыдзӕн. Ми нӕ райстон. Стӕй ма Абхазионӕй дӕр уый дӕр нӕ райстон. Иу-цалдӕрӕй райстоны ахсджиагдӕр хъуыддаг нӕу. Ӕмӕ зӕгъӕн ис, ды ӕххӕст кодтай дӕ хӕс. Мӕ хӕс. Ир кӕд уый тыххӕй цӕуы исчи, уӕд ма рацӕут. Уӕд нӕ хъӕу, уӕд дӕ хӕдзар бад. Кӕддӕр хъуыды кӕной, сӕхӕдӕг уӕд кӕн. Дӕхӕдӕг ма цу курӕг, дӕхи дӕр ма фысс. Ахӕм домӕнтӕм гӕсгӕ цӕрыс? О. Курӕг макӕмӕ цу, фӕлӕ дӕ бон кӕд у уӕды хуыз? Хӕрзиуӕг курӕг. Хӕрзиуджыты курӕг. Хӕрзиуӕг курӕг. Мӕнӕ мын радтой сӕ значоктӕ хо. Омӕ кӕд хӕрзиуджыты кой кӕнын райдыдтам, уӕд мах дӕр нӕ уазджытӕн, нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн лӕвар кӕнӕм хӕрзиуӕг нӕу, фӕлӕ гыццыл ӕмӕ зӕрдӕйы лӕвар. Лӕвар та уын кӕнӕм дӕгъӕлтӕ. Нӕ программӕ схуыдтам Цы сусӕг кӕныс? Ӕмӕ дӕгъӕл дӕр хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам. Дӕхӕдӕг дӕр ӕй ӕмбарыс, цавӕр дзаума у, уый. Ома дзы бахъуаджы рӕстӕг цыфӕнды дуар дӕр сыхгӕнӕн ис, куы бахъӕуа, уӕд та байгом кӕнын. Мах дзы бауагътам нӕ удты хъарм ӕмӕ Нӕ сыгъдӕг зӕрдӕйы ахаст. Ӕмӕ дын мӕ бон фидарӕй зӕгъын у, ома, ацы дӕгъӕл йӕхимӕ чи дара, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ уыдзысты рог, ӕнцон ӕмӕ лӕгъз. Ды та бӕлццон дӕн, нӕлгоймаг дӕ ӕмӕ, кӕмӕ кувынц, уый хорзӕх уӕ уӕд. Стӕй ацы дӕгъӕлӕй цыфӕнды дуар дӕр байгом кӕнӕн ис.

Цыдӕртӕ схъӕр кодтон, нӕ мӕ ныууагътай, дӕ ралидз-балидз дӕ кӕнын мӕ уӕд. Рауадис мӕ? Хорз, хорз кусӕг дӕ. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй телевизормӕ кӕсджытӕн дӕр ӕхсызгон уыди дӕ царды хабӕрттӕ базонын, де нкъарӕнтӕ, дӕ хъуыдытӕ, цы уарзыс, цы нӕ уарзыс. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй абон удӕнцон райстой демӕ фембӕлдӕй, ӕмӕ мӕ зӕрдӕ дарын, нӕ ныхас сӕ зӕрдӕмӕ кӕй фӕцыди, ууыл. Иу хатт ма йӕ зӕгъын, абон нӕ студийы уазӕг уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Уататы Зелим. Бузныг, стыр бузныг Ирыстоны цӕрджытӕн дӕр, нӕ хотӕн, не фсымӕртӕн, дзӕбӕх куыд уӕм, кӕрӕдзи куыд ӕмбарӕм, Хуыцау йӕ хабар фӕраг кӕнӕд. Мӕнӕ Ермах темӕ куыд адджынды хӕстӕ кодтам алы хабарыл дӕр. Йӕ афтӕ сӕ царды бонды дӕр афтӕ куыд цӕуой махӕн дӕр, Ирыстон цӕрджытӕн дӕр Хуыцауы хабар фӕраг кӕнӕд. Поздно.